Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi ton tal-li l-għajt l-istedina tagħna. Grazzi li l-ekwel.
Tidinna daqxej dwar kif bdejt fid-dinja ta' tpinġija u ta' tusek. Mela, jina kont zaħir. Jisni dejjem kelli dik il-ħajra l-impinġi, bil-lapes u hekk, tifhem. Anka l-iskola, l-ommi kien la fil-mezz u hekk, diżastru għat-tifel, imma ħin kollu jpinġi karozzi u hekk. U jisni qbad nikber, kont ħadd xi lessons u hekk tal-arti u hekk. U qbad il-kanvas biżjut u hekk. U bad darba minnhom sieħbi qalli qalli missek tagħmel xogħol ta' tatus inti, għatlu jiena dem u hekk idejjaqni dak iż-żmien. U biex ma ntawwalekx ħadd kors fuq tatuing u hekk, U għabdet toġobni l-ħaġa, tifhem, apparti minn hekk jiena bat impinġi żgħir ukoll, nintela bit-tatu żgħir, jiġifieri għax minn dejjem kelli dik il-ħajra, qed tifhem, fl-impinġi. U minn dak l-law jisni appajt għaddej, tifhem? X'ħażżist l-ewwel ton? L-ewwel ma għamilt ismi hawnhekk fuq spalti, jiġifieri, u llum hawn motti, jiġifieri. Mbagħad għamil dragun ġudari, ħalli għallum ma tnattihom kollha ta. U jisni mdika. Nbidel l-istil. Mhux eh. hekk l-istil dejjem jinbidel, issa nagħmel black work ukoll f'idejja.
Fuq hekk tweġġiżjed. Efem, meta npinġi dirett fuq nikkonċentra iktar, ja? Eh? Meta jpinġi li ġaħat iktar jisni moħħi jaħrab, inti fem dan ħoss iktar l-ġieħ. U issa, iktar ma t-nikber, iktar l-ġieħ għed nħossu, għed naqta naqalura. U ma tam pinġi fuq nis najt isja nafxie tħossu daw jien.
L-iktar punti li jweġġa l-bniedem fej taħseb li huma. Fem, kostili, kostili naħseb l-iktar post li għax tittuħu n-nifs inti jittifem. U bla ma aħna biex npinġu bniedem li t-zomna għan-nifs, s-sakam tkun għat t-pinġi dak li Once li bdejt qed tifhem ma tistax tieqaf imbagħad ovvjament u l-għonq iweġġa' wkoll eh, il-moħħ hawnhekk fuq l-eyebrows. Efhem, ikunu naqra sensittivi iktar postijiet u, tifhem? Hemm min jissapporti iktar. Hemm min jorqod li jiena nibdajd damejjet, miet. Mbagħad hawn min oppożit u kif tmissu bil-labra jaqbad jikpi eh, u jinaw, jiġifieri.

Għas naf kif, daqs kemm għamilt ninsa kultant x'għamilt qed tifhem. Imma aktar postijiet strambi rajt jiena. Postijiet strambi. Bħal eh, mal-parti tagħhom u hekk tifhem dawk l-iktar. Għax il-pija. Grazzi. Ejwa, ejwa, eh, fem. Post sensittiv. U t-weġġa ta' vera, eh, ġviri. Jien darba dajt niprofa ma tikka bissa milt.
U bħala fej taħseb tara sejra t-tattooing? Nifhem it-tattooing eh, l-lum il-ġurnata gibret, speċjalment qabel eh, iktar irġiel kun eh, penġu, tifhem? L-lum imbidlet it-tfajliet qed ifittxu iktar tatus, qed jagħmlu xogħol ikbar, mhux dak ix-xogħol żgħir qed tifhem. Imma tatu qed tinderas sal-lum il-ġurnata, speċjalment ehm, fuq postiet ta' xogħol, pereżempju qabel meta bdejt jiena

Jiġifieri qed tinbidel, allura n-nies qed jiġu iktar qed inġu iktar konfidenti, tifhem? Qabel kienet iktar isa bħala kif naqbad ngħidlek. Qabel
dak ħamallu. Mhux hekk kriminal, tifhem li ħalli nisek kultant ħanajlek l-aħjar. Ma x'inhu.
Għax jiena ġilek ngħid is-sjed tara wieħed kollu tpinġija tgħid x'lukk għandu s-sjed għal kollu lukk. Imma mbagħad ma jkun xejn. Jaqla qalbek u jtiegħu anzi jara kif ħajjejnek, tifhem? Eh, kif taqbad tgħid? L-image mhux dejjem da. Le, le, le. Kont qarra. Imma għalhekk qed ngħidlek eh, din l-image ta' tpinġija. Qed tinqata, ma nqatatx għal kollox jiġifieri. Għandi nintaqa' magħha jien. U anke jiena.
Għandek il-ħmieġ hemm.
Mara, jien ġieli klijenti, jiġu klijenti jgħidu li basta ma tidirx, ngħidulhom hemm xi reason jew hekk. Ġieli ħallija tkun ħabba l-familja tagħhom għax kun għadhom lura minn dawn l-affarijiet allura ma jkunux ġderawha, mbagħad jgħidu ħafna fuq ix-xogħol, tifhem? Ikollhom dispjaċir li ħajamluha hemmhekk. għax ikollhom xogħolhom tajjeb, tifhem ma jridux jitilfuh ovvjament, u jagħmluha fejn ma tidirx, tifhem? Imma għad jindraw dawn l-affarijiet ta' bil-mod ta' xtaqt insaqsik ukoll jekk għax kellek esperjenza paranormali.
Fem, paranormali ġili kelli ma tantx skoprejthom ħafna dawn l-affarijiet imma Ġieli kellna, tifhem? Darba għandna pereżempju konna ġo fletta għawdex u ehm, għadem fil-gallerija, insomma għadem pejbu sigaret u kellna jħabib tiegħi u rajna mara persuna ta' mara għandha żmien jiġri fuq 80 sena żgur blibsa qed ħares lejna dirett jiġifieri. U sakemm qed nitkellmu eh, panikjana qed speċi x'qed tagħmel hemm dil mara tifhem. U f'daqqa waħda sparixxiet, jiġifieri ġo għalqak u rajnijak u telqet jew hekk. Sparixxitek zero. Sparixxiet kemm dawl abjad magħha, jiġifieri ċar, qed tixa li sanda bozza u daqshekk. Hmm, interessanti għastja. Ejja, kif hemm xi ħaġa kienet żgur, jiġifieri, tifhem? Fenomenu stramba.
Stramba, oh, stramba ħafna, oh, stramba. U mbagħad jisni iktar ħsejjes u hekk nisma' tifhem. X'tip ta' ħsejjes?
Ħsej tħabbit mal-ħajt. Tifhem? Ġili nara pereżempju jisu xi ħadd inħoss xi ħadd dejjem warajja, tifhem? Tħoss dik Imma qatt ma rajt dirett apparti di xieħa, dejjem inħoss xi ħaġa, tifhem? Jew xi dawl. Kollum kien, jew. Le, postijiet partikolari ta' ġifieri. Mhux kollum kien.
Astja, mhux kullhom kien. U dawl x'tip ta' dawl? Dawl li jisu jisu sħaba qed iddur miegħek. Mhux dak id-dawl qawwi, tifhem kulur ta' sħaba naqaċar qed jgħaddi minn miegħi jekk jiġri speċjalment minn warajja. Eh? Anka anka ġili ir-riħ nħoss jisu riħ ħafif hekk.
U bħala postijiet ġifieri jekk itmur ġo post tesperjenza l-istess esperjenza biex li esperjenza ċimkien ieħor jew tkun totalment differenti. Nifhem differenti tkun ta' differenti. Ma ġieli pereżempju eh, pereżempju jinħobb nidħol pereżempju ndur Manuel Island u hekk qabel kont hemmhekk istja dejjem dejjem jisni. Magħruf hemm smajt.
Xi ħaġa hekk.
Hemm xi ħaġa jisa mhux normali, tifhem? Imma mbagħad qatt ma rajt affarijiet hemmhekk, eh? Dejjem jisu dak id-dawl u pereżempju daqqa moħra da bonnu konna wetelajn. U ehm, id-dar tas-sor għandu kon jgħidula. Wetelajn Marija, jew barsax lok, ma nafx, nsejt, ma mela id-dar tas-sor jgħidula. U l-istess kien is-sajf bħal daw iż-żminijiet. U fit-triq jiġifieri qa- kien hemm qisek qiegħed kważi fix-xitwa. Il-kesħa li kien hemm tal-bliħ eh, jiġifieri. Imma l-istess ma Hmm. Ma rajt kienx xejn.
normali, ġifieri. Le, ovvjament, għax fis-sajf, qed tifhem, mhux qed pretendi il tħoss dik il-kesħa, tifhem? La riħ xejn.
Assi interessanti. Anka darba għandhom l-istess, għax imbagħad nibda niftakar. Konna nqogħdu ġo flat bo ġibba, il-qawra, u eh, dak iż-żmien il-kera kien ġa għolja, tifhem? U dal-flat kien irħis, u qed ngħidli kelli palazz, eh, kelli kważi bitħa, kważi fajfesajt kbira, jien blajtu dal-post. U dabonnom ħatta ġurnata sik, u l-istess kien is-sajf, U kont jgħat waħdi fuq is-sodda u l-bibin letteralment jisu għadid bu fuq riħ u jinstabtu. Buf! U dak il-ħin ksaħt jena. Eh, mux ovvja. Tiksaħ, ġviri.
Umbat kelli kell pitbull, s-seda pitbull vera taf, kelb taf, mux bħal kelb zaħir, tibem. Kont nitfa fil-bitħa, s kellu bitħa fendajlek fej jiġri. U kien jiddejja joqgħod hemmhekk qisu jikbi jibża' biex jitlaq. Tifhem? Fuq ġewwa.
U kien barra fil-bitħa. Ah. U ma tagħmitlu gej tal-injam bil-pellets. U kien ħin kollu rrit jidħol ġewwa, fil-fatt kien gerriba il-gej tal-pellets biex jidħol. Fil-fatt imbagħad sebtu ġewwa.

jew tismaw jkunu. Le, le, le, ġili smajt ħafna sejjer ta' nies, eh, ġviri, u nemmen dal-affarijiet jena, tifhem. Eh, tisma' ħafna sejjer minnu kulħadd jibża' jitkellem. Eh, vera, vera, għaw minn joqgħod lura, tifhem, mbagħad għaw minn. Ikabbarom. Għaw minn ikabbarom, ma tinduna minn minn nkun, per eżempju, jekk tejlu xaħat tejlu ġilra ċaġa jilek naħseb minn iċċert. Umbat jgħaddi ftit ħin u jgħidlek iwa rajt. Tgħid mela dan astja. Mhux hekk, mhux hekk.
Jien nemmen li eh, li hawn iduru magħna u ma nindunawx bihom. Ġo l-istess post, ġo l-istess post. Jien hekk ngħid. Li jkunu jisek nara li li lilek qoddimet, tifhem li jkun ma jkunx realtà naħseb jiena. Nemmen jiena, tifhem? Ikun eh, Jew xi spirtu, tifhem, ikun b'saħħtu u taraħ fir-realtà assendu naħdiq li għaddejk, tifhem? Interessanti.
Jiseket bħalma jgħidu qed jokkupa l-ispazju fl-istess ħin tagħna. Mhux hekk, jiena ngħid. Ħadd ħażiż li biċċa Mela, mela, nagħmellek biċċa żgur. Ejja, nagħmellek biċċa bil-qalb kollha.

Nagħmel it-tattoos fuqi fis-sens jagħmluli insomma. Nibda nimtilha ma dejjem ma rridx taf kif taġġel tkun dik żgħir u hekk. Mhux minn daw loqtit minn tixil sena u start jgħid it-tattoos. Ma kontx hekk. Kelli naħseb 22 hekk, soltu naħseb xi ħaġa hekk. U bdej biċċa biċċa u.

Li nagħmel xi ħaġa differenti. Iddejjaqni wkoll in-norma li ta' dejjem kollox l-istess. Barra li nħobba u għalija jisa reliġjoni tatu kultura u avolja ħafna nies ma tuġobhomx u Kulħadd jagħmel li jridu. ċertu tatus ikollhom ikun hawn min jagħmilhom bla hekk bla meaning. Imma mbagħad Jiena tatus għandi li mmur u nħalli fidejn l-artist hekk għamil li biċċa tktibu. Wan jħorġ il-karattru tiegħu ħajħorġ il-potenzjal kollu. Għax tipo afdajtu tajtu ġismek. Taf kif mhux ġest ta' milli tiegħu teqirdu ġib taf kif. Inna naf x'jiġifieri għax kont nagħmel tattoos n-nies jibdlulek id-designs u ħadd ma jaf x'irid men. Kulħadd irid l-aqwa imma ħadd ma jaf x'irid, ma jistax ikun. Insomma ma komplejtx kont għax xorta għażilt inkompli fil-bini x'inha fil-bini jiena ġu.
Le, jien per eżempju kollha hekk eh, idejat li kolli fim speċi li joġbu li. Eh, le, le, ikelli idejat. Sawa, nkun irrid per eżempju don. Imma Emmur ngħidlu bej wieħed u ieħor, imma xorta li jrid nħalli jagħmel mhux noqgħod ħafna taf kif. Ħallih jaħdem.
Ħallih jaħdem, mela xina x-xogħol tiegħi fil-bini Jien xogħli bennej, jiena rrid minn ħallini jaħdem lili, vlri mhux toqgħod tgħidli hekk hekk u hekk, fimt? Jien naf x'in nagħmel, mhux bniedem ma jifhimx, għax insibuhom ukoll daw. Fimt ikun bniedem ma jifhimx u xurta qed jiġi jgħalmek. Hawn misconception kbira eh, fuq it-tpinġi hawn Malta. Gravi.
Ġol airports l-armen, u mhux Malta biss, eh? barra nsibuha wkoll Issa l-aħħar li sibta ġol bl-airport ta' Frankfurt. Bit-tifel fuq u hekk vol diri mhux kont waħdi kont jien u tfajla u t-tifel. Naf l-ewwel ma rawx ħabba l-passaport għax wieħed fil-passaport kellina le naħseb kellina iktar daqna naħseb.

Mhux kulħadd. U mbagħad issib minnhom ġieli waqqafni pulizija, darba s-settiela tas-Savoy ħabbatli mal-ħġieġa, kien ta' bil-mutur minn tat-traffic. U qalli tipo nammira nara xi wħud bħolok hekk, qalli għax jien vera nixtieq nimtela, qalli ma tipo għażilt ix-xogħol, qalli kif irnexxielek Tipo żomm Malta hekk qedlu tlux rożi jibsa u qedlu ħaj għandi waħda ġib mislufa u u jinnof u ħadd iktar. Mxek, body modifications l-ispeċifikazzjonijiet li tkun trid. Mxek, dik l-ID card l għandek u mhux biċċa mbarazz l għandek fil-kartiera jien mhux jiena. Billi dun. Noħu jien, fil-bidu,
waqt impinġi hekk kienet moda dak iż-żmien hawn il-graphics u hekk.
Dak fin-90s imma l-iktar u Le, fit-2000 kienu għadhom hekk. Kienu għadhom naħseb fit-2000. Fit-2000 kienu għadhom naqra. Ma jien ma għandix minn dawn.

Jiena għat-tifel suppost kelli nagħmel dal-boxer kollu tatus, imma boxer baby li hija tatu oriġinaljament ta' Sailor Jerry. U tfajla laħqet għamlet, għodni qas għamil tajjen. Nistanisti għandu ħames snin, ma għajret namlu għakul. Għanamela, għanamela. Għax dajem taj li dajem tpinġi tamel, bata għadda kas għamil t-tifel. Ma namlu għamela, le. U inti dilettant tal-mużika u koll? Mużika u mela minn. Mm, f'kem il-bendi? Eh?
Band, eh, tlieta u l-oħra, eh, l-oħra għanna il-grupp tal-RAS, hemm band oħra bejnietna jisna, jiena u l-bahri. U Steve, li meta xi ħadd mill-membri l-oħra ma jkunux jistgħu noħorġu bħala Diala Zobboms flok Rage Against Society u lek tal-li namlu covers, tifimni, covers punk li n-nis li jkunu jafu mux xie cover li ħat ma jafa u forsi nitfaw Xi żżobb trid tal-RAS daw il-diski u l-kappillan u hekk. Issa nitfgħuha di.
Ta. Nagħlqu biha. Ta' mela men, tal-ostja men. Grupp ilu jeżisti min-90s u bidlu fimni ħafna. Nies jiena Sissa naħseb jien l-aħħar wieħed li dħalt. Inni hemm minn xi tliet snin naħseb issa. Fil xi tliet snin inni jekk iva. Għax minn meta kien miet Erek il-Punk ġie jkellimni il-Baħri biex nagħmlu kunċert ħabba tal-mewt ta' Erek u daqqejna d-diski kollha li kien iħobb hu bejn wieħed u ieħor. U spiċċajt dħalt mal-arejjes u komplejna. U sar amplifier. Amplifier, u amplifier
għaddejna għagaz dawnu.
Xantkom events? Events, no aħna norganizzaw event u koll il-Reefer Fest, jisir settembru, f'did darba ħajkun fi 2 ta' settembru. Għanġibu bent minn barra, ħajkun it-tielet edizzjoni. Is-sena l-oħra ġibna band ukoll minn barra, Taljani kombinazzjoni wkoll kienu. U ħaj konna l-bands lokali wkoll. Xtaqt insaqsik jekk għax kellek xi esperjenza tal-paranormal.
Mhux essaċ esperjenza ta' li naħseb jiena li darba ġrat ġolar il-kbir Ma kontx ħara, kont normali ħafna. U mortu ġejt għal darbtej għas niftakar għal xiex. Imma ma kien hemm assolutament ħadd f'dan il-post. U jnu ġej ninduna bġiex minnis li kienu ġejn warajja. Ma Ħatta for granted, imma waqt li ġej lura hekk, ngħaddi minn ma siġre. U ma stess jgħaddu. U għal xi raġuni taf kif ħores lura ma, ma, ma naraħatu biex inkun ċert arġajt mort hekk u dort magħha din l-istess iġra, tipo hemm għada llum għax milux mort u hemm għada. U eh, ma kien hemm ħadd. Jiena naħseb li kien hemm xi ħaġa. Jiena, imma x'inhu vera ħadd ma jaf naħseb fil-verità ma nafx. U ġo xi post qadim jiena nħoss ġeli xi enerġija, nkun qed naħdem ġo xi post qadim minn ġo kamra l-oħra inħoss issa xi ħaġa minn. Ġieli jistja tipo qatt ma ħatta nifastidju ta' kif kif naraw fil-films. Imma li ikun hemm jinnaf jew kesħa jew ma nafx men, stja jekk tħoss dexa jekk.
Isek bħal speċi kif naqbad nejlek, tħoss bħal prezenza jew hekk jew. Eh, ma ma tarruwiex li tkun jinnaf ma inħessa qrib tiegħi jekk. Anka ġili mort għand xi ħadd pereżempju, ġo xi post antik. Xi ħbib tagħna. Ma nħossniex komdu ġo xi kamra pereżempju. Taf kif jisu tidejqek xi ħadd ma ġembek l-istess ħoġa, ma mhux qed jidher. Tkun stressjat hekk, tħossok. Ejju, nkun nitlaq lem, ejn. Ma nkunx komdu, nitlaq lem. Ġifieri fatotu mhux, se jkun u minnu.
Ġili tella l-post tal-long place. U l-notak men li tisma kollox inti. Nħob nisma kważi kollox iva. Il-vinyl suħab għademu. Il-vinyl summa xaġa narwa importanti ħafna stja fil- specialment anka tkun mużiċist. Għax minn ġo vinyl, specialment vintage, qed tisma' xi ħaġa ġibta batta bidejk, jarġa' jġib dik il-persuna kemm mejt isa il-qrib tiegħek billi sammet leħena minn ġol eh, vinyl, tifhem jienek nirraġun huwa, speċjalment ikollok xi ħaġa vintage u tkun vera ta' kalibru ha.
Ninnu ta' kek tisma' per eżempju ta' 60s, 70s. Ejwa ta' 70s rock iktar. bħal krim u hekk fissajt fuqhom ilni u Blind Fates, dik it-tip ta' mużika, psychedelic rock, l-iktar li għandha x'taqsam ma' 70s iktar.
Tal-hippies u hekk. 60s eh, u koll, ma mhux is-60s il-60 start fej qabat il-diħel dak il-70s. Il-Rolling Stones u għek, jena. Hmm, eħe, eħe, imma xorta, il-mużika, eħe, eżatt, ta' 70s tagħhom li hija iktar rock u anka li għandhom il-blues, għax imbagħad inħobb ħafna blues par Robert Johnson u hekk nisma' ħafna dak it-tip ta' blues Ta' t-textix ngħidlu jien.
Dak l-aħħar li bdejt nisma' Otis x'jismu bħalissa. Otis.
Dak li għandhom Madonna, kien l-ostja jismu. Otis gur jismu, nsejx kull jom, dak li kanta eh, Madonna. U għandu ħafna diski. Kif blegja moħħi. Killa jkellem ħafna diski
Alla, u diski famużi li għamlu fil-film, sem, madonna. Ma nafta bħalissa.
Eh, top of, on top of the deck. Ma nafta, men. Insomma, taħħa li minnax. Ma nafx jismu, men. Oh, tisimmu jena l-ismijiet vera dizastru, men. Jena u kol tiġri li dik l-ismijiet
Anke għalla. Konna fil-gruppi. Xiex? Inkonna fil-gruppi u l-artisti ma l-ismijiet tagħhom. Ma l-mużika dak li għandek, il-mużika. Oh, this reading.
Taf laqsnaf minn qasnaf minn huma jien, jew minn hu, ma qas għandi dejja jien. Tajjeb, tajjeb da.
Daros jaqnu nisma. Alright.

Black Sabbath ma jgħata. Minn hemm bida kollox. Kull band kważi li tisma' ir-riffijiet stoner kulħadd jikkopja u jbidda li jagħmel li jritu. Amma fil-font dejjem tisma' xi ħaġa tkun simili. Għax aħna nkunu l-garaġġ li tindoqqu. Ara di, sa di, eh, soqgħod serek qatt ma tagħmel xejn. Għax killa jkunu jisem. Viċin. Viċin. Fimt? Mbagħad skont xi tħawwad magħha. Mbagħad dejjem skont naraw mbagħad ma daqqa nisnu ġu. U l-Maltin hekk fix-xena lokali. Maltin l-iktar li fimni joġbuni huma bħal bands li doqqu bħalna u fimt u għaw bands bħal bila per eżempju ta' doluri. Anka xinħob il-lirika Maltija ma Taf taf kif naqra nitfaw hekk aħna. Il-Forsaken jogħġbuni. Il-Forsaken tal-ostja, u Forsaken era kemm ilem, eh. U bħal BNI, u l-Black White Satellite, doqqu Stoner. Tajbinek forse qatt ma smajthom. Dak iż-żmien
Bat nismek, l-għor ma bdejt nisma l-Maltinek, dawk l-Scream Daisy, dak iż-żmienek. Eh, ma dak xaħġa, dawk Ejwa, bat bdejt niprogressa, bat. Eh, mela, mela, mela.
Kien ħabib tiegħi introduċini għal Forsaken, u bdejt Forsaken. U l-Victims, forsi qatt smajt bihom il-Victims, għandna d-drummer tagħna d-dino. U li għalli kitarrist doqqu mal-victims. Naħseb iwa. Victims of Creation, u Rex doq maħħom tal-ostja. Kienu erba benz ta' dururi. Eh, daw għadhom għaddejn, ma dejjem ikun għaw iktaru. Il-karakters, tajbin, ah, Maltin. Zgulli tajbin.
Għaw talent għaw Malta, da. Eh, eh.
U għaw benz iktar

Jew preparat li jduq qoddim udjenza, jien naf, jiena ġili għadni sal-lum. Xin nkun ħandoqqu. Tossok eċitar. Eh? Ejja, nkun naqrek, naqrek. Naf kif, imma bat sekk ma jisek tamel il-sound check. U jaddi kollox, taf kif.
L-iktar li kan, li daqqajtu u d-dim l-iktar nis. Naħseb dejjem ta' rock this out. Rock this out, naħseb l-iktar. Sena l-oħra taqqajt ma' tlet bands, hemmhekk mal-RAS, mal-Amplifier u mal-Lady Lizards killa l-ħadd. Patwa ta' maġ ġejt, imma tgħid bas ħadna minn. Dejna minn folodu hekk hawnhekk minn daw is-sufor. Hekk mennu, għaddietu.